sydd wedi ysgrifennu'r llyfr yma, Fulbart Fred. Drewi fel Fulbart. Ond dyma'r llyfr cyntaf i dwi wedi sgwennu llyfr o blaen a mi wedi bod yn gyffroes iawn iawn i weld y cymeriadau yn dod yn fyw. Felly, Hwn ydi Fred mewn crys tŷ coch yn fama, a hon ydi'r Folkbart, a maen nhw'n ffrindiau gora, gora, gora. Maen nhw bob tro mewn trwbl, maen nhw'n ddireitus, maen nhw'n cael lot a lot o hwyl. Ond mae hi, y Folkbart, yn rili clyfar, a mae hi bob tro yn sortio'r cwbl yna sy'n digwydd yn y straeon. Mae'n fi di Sioned nath um, yr awdur a Bethan Maeth y lluniau hyfryd yma. Rwan dyma'r stori, Fulbart Ffred, drewi fel Fulbart, a mae'n ddechrau darllen dipyn bach eich gael rhyw fath o flas o'r stori. Dyma Ffred a'r Fulbart y fan hyn, maen nhw'n ffrindiau da, wrth i boddaf ei gilydd. Mae Fulbart Ffred yn arogli neis, fel mwsog glib neu bwdin reis. Dyna'r mwsog glib y fanna. A welwch chi lun o Gwyneb bach a Fulbert. A dyma'r pwdin reis efo'r stêm yn codi'n siap Fulbert yn yma. O, arogl neis. Hufen iâ mefus a pyjamas glân. Neu cwtsh efo mam o flaen y tân. O, hyfryd. A dyma ni mam a Fred ar Fulbert yn yma. O flaen tanllwyth mawr mawr o dan cynnas braf. Ond, yn gynnar un bore. Sneb yn siŵr pam. Dechreuodd y ffwlbart a rogli fel... A dyna cwbl dwi'n ddarllen i chi rwan. Achos dim ond blas bach ydych chi'n gael. Dyma llyfr cyntaf fi, ac yn gyntaf mi ddoth y stori yma. Dwi'n cofio'r union ddwrnod pan nes i feddwl am Fobat Fred. A be ddigwyddodd oedd, mae gennon ni gi o'r enw Jack. Ac mi oedd Jack wedi bod mewn stafell drwy'r dydd. A pan eisiau agor y drws, eisiau mewn i'r stafell, a mi oedd ip oedd hi'n drewi na. Felly o'n i'n deud wrth Jack, mae'n drewi, Jack, ti'n drewi fel ffwlbart. A'r bora wedyn, oeddwn i'n gyd yn chwerthin am hynny. Bora wedyn, nes i ddeffro'n y bora, A o'n i 'di meddwl am Fulbat Fred, a mi ddoth y pennill bach cynta 'na allan, felly nes i sgwennu o gyd i lawr ar 'y ffôn, a mi oedd Fulbat Fred wedi cael ei geni, a'r dau gymeriad wedi cael eu greu. Mae'r llyfr yma mewn odl, felly um, oeddech chi'n... Mae rei, pwdin reis a neis yn odli, er enghraifft. A mae, mae'n hwyl i feddwl mae'n odl, a dwi'n yn siŵr iawn pam nes i ddechrau sgwennu hwn mae'n odl. Ond pan, ond pan nes i feddwl am yr stori reit ar y dechrau un un, nath yr llinellau cyntaf ddod allan mae'n odl, a dyna fo. Felly o rhaid iddo gyd odlu ar ôl hynny. A mae odl yn ffordd mae'n hwyl, mae'n ffordd sy'n hwyl o ddeud stori, mae'n ffordd hawdd i chi gofio stori pan ydych chi'n darllen hi. A hefyd mae'n hwyl i weld beth sydd pa eiriau sy'n nodli hefo'i gilydd. Wedyn dyna pam nes i benderfynu y fysa hi yn stori o ddonodwy a dyna sydd ddoth i allan beth bynnag. Mae'n gobeithio nhw'ch chi fynhau y stori yma ac um, mwynhewch i darllen ni. Ac os da chi yn ei mwynhau hi, gadewch i mi bod. Helo, Bethan Mai dw i, a fi yw um, arlunydd y llyfr Full Bark Fred. Um, mae mae llyfr wedi nghyrraedd i fan hyn yn y post, a fi wrth y modd uh, sydd wedi troi mas. Mae tîm ffantastig o bobl wedi bod yn gweithio ar hwn. Um, yeah, fi'n joio sydd mae cymeriadau yn neud y mas i gyrdda chi. Dyma Fred a'i ffwlbart anwes. Um, yeah, a yn y llyfr yma, ni'n mynd ar antur gyda nhw i drio datrys problem ddrewllyd lled a ffwrdd bar druan. O'n nhw'n trio pob math o bethau, um, fel roedd aftershave Tide a scent nine yn siom. Chos roedd y full bart dal yn stink bomb. Piw! Um, na i ddim dagelu mwy o llyfr i chi neu adlwna i chi, ond i fi mae unrhyw lyfr gyda bach o drawdod yn ofen wyna. Um, fi wastad wedi joio Dyn ni llun o gymeriadau drawsyd fel enghraifft mae hon dy fi o 1995 nath mam ffindo fi'n tynnu lluniau cymeriadau bach stinky pryd ni, so pam ges i'n ofyn i adlunio'r llyfr hyn, um, o'n i wrth y modd. Um, pan nath Siôn e darllen ei stori fi am y tro cynta, um, gwmsi mewn cariad y fe, um, Ie, yeah, mae'n awdur talentog iawn a mae'n real braint ac yn rydedd i fod yn rhan o'r gyfres yma. Um, fel mam sy'n darllen lot o lyfrau, um, mae'n mae meddwl lot i fi pan chi'n dod o hyd i lyfr sy'n neis i ddarllen mas yn uchel. Mae llyfr yma da awdl, mae'n hwyliog, mae'n fachog, a mae jyst yn llifo'n rili really neis, so mae hwnna'n beth da. um, yeah. Mae pob un o'r gyfres wedi selio ar ddywediadau neu idiomau Cymraeg fel drawi fel ffwlbart. So mae naws Cymreig iawn am y llyfr sy'n beth da. Mae'r llyfr ar gael nawr um, ar-lein yn siop atebol, so allwch chi brynu fe'n syth. Um, a wedyn, pan bydd sefyllfa'r byd wedi newid, bydd ar gael o bob siop le ple da. Um, ie, fi'n gobeithio bydd Fulfart a Fred yn dod â lot o hapusrwydd a chwerthin a sbri i'ch teulu chi. A ie, fi'n gobeithio newch chi fwynhau e. Gobeithio newch chi fwynhau e gymaint a fi wedi mwynhau glinio fe. Ie, wrtho fi, Fulbart a Fred. Ta-ta.